Pla Bobby Hogdw. Llenyddiaeth neu llewig allan ast. Dyna'r teitl ein pymthegfed rhaglen allan o 29. Felly mae Ar ôl hwn, bydd 14 ar ôl. Heddiw yw Rhagfyr pedwerydd ar hugain, sy'n golygu bod Saith diwrnod ar ôl, so mae angen gwneud dwy raglen bob dydd cyn diwedd y flwyddyn. Mae hwnna'n realistig dros ben. Ah, dwi wedi bod yn chwilio am hwn. O'n i'n meddwl mod i wedi golli e. Felly, mae e yn mynd i gael cwmni i fi. Sef da ci, wrth gwrs. Ni. O, oh, mae'n y broblem nawr. Fedra i ddim. Ni. Mae eisiau da fe gael ei ddyrchafu. Ni. Mae pob YouTube channel da. Mae yna logo yng nghornel y sgrin. Reit, lle dyn ni wedi cyrraedd? Da ni'n mynd i eistedd yn gywir yn gyntaf, fel bod dim difrod yn cael ei wneud i'r madrith yn y cefn. O, ni wedi colli da ci nawr. Os na i roi da ci fan hyn. Mm. Ni. Gadewch ni ddechrau ein antur llenyddol. Ysbrydol. Gyda dau lyfr. Dwi heb ddarllen hwn. Ond dwi'n pori yn hwn yn achlysurol bob blwyddyn. Y dyddiad heddiw 4 ar ugain. Felly, da ni'n mynd i astudio Salm 146. 6 i ddeg. Dwi bach yn gyfyng mas. Dwi wedi rhoi fy hun mewn cornel. Swatio mewn cornel, wedodd rwy'n wrth fi bore yma. Ond mae gen i ni ein golau. ar fwy nag un ystyr. Felly, Sam 156, mae eisiau un llyfr arall arno ni wrth gwrs. And for our non-English, uh, for our non-Welsh viewers, I'm going to read this one in English. This is Psalm 146. Yay. Tell you what we'll do, we'll go back to the start. Os di'r llyfr yn Gymraeg, na i drafod e'n Gymraeg. Os di'n Saesneg, na i drafod e'n Saesneg.

inculcates the elements of faith, hope and thanksgiving. Ok, dwi'n mynd i droi e nawr er mwyn i chi gael chydig bach o amrywiaeth lle gweld fy ngwyneb i trwy'r amser. Dwi'n mynd i droi fan hyn ac falle gewn ni gyfle i edrych ar y testyn. Falle bod chi'n meddwl pam fod na eli hael ar y silff. Dwi'n meddwl yr un peth. Yn aml. Symud y golau yma nawr. Oce. Chi'n mynd i weld fy nhrwy'n yn darllen, ond dim ots. Mae hwn fwy uh, amrywiaeth am ychydig bach. Dyma un heddiw, Psalm 146, 60. He who made heaven can make a heaven for us and make us fit for heaven. He who made the earth can preserve us while we are on earth and help us to make good use of it

Psalm 68:4. Ac mae eisiau ni ddarllen 68:4 nawr. A falle rhywbeth arall. Na, mae gennym ni ddigon amser i ddarllen pethau eraill. Diolch yn fawr, Spurgeon. Treasury of David, well, Daily Treasure yw enw'r llyfr yna. Highly recommended. Um, 68 4 wedyn dde, ynddo? Esgusodwch fi. So, dyma'r Beibl. Canwch i Dduw, molwch ei enw, parotewch ffordd i'r un sy'n marchogaeth trwy'r anialdir. Yr Arglwydd yw ei enw. Gorfoleddwch o'i flaen. Canwch i Dduw, molwch ei enw. Paratowch ffordd i'r un sy'n marchogaeth trwy'r anialdir, neu'r anialdir. Yr Arglwydd yw ei enw. Gorfoleddwch o'i flaen. A chi'n gwybod be, mae'n rhaid fi glywed hwnna'n Saesneg nawr, dim ond i ni gael y cyd-destun.

by his name, Yah, and rejoice before him. Nawr te, unwaith eto, anialdir, heavens, well da fi heavens, ni, fel bod fi wedi darllen yr un Saesneg. Good. Dyma lyfr. Llenyddiaeth o bob math ni'n mynd i gael. Dwi wedi penderfynu. So nawr, da ni'n mynd i ddewis ti dalen. Dwedwch stop. Dwedwch stop. Dyma fe.

yn wel. Dyna fy newis. Gadewch ni weld os dwi'n iawn. That's my choice. Let's see if I'm correct. Answers 1C. Floatinge is whistling. Bordric

Wpla, Bobby Hawk Dw. Yn mynd â chi o 21 i orffennol yr iaith Saesneg. Pryd oedd hynny? Dydw i ddim yn gwybod. Gwych. Dydw i ddim ar y ffôn. Gofynnwch gwestiwn i fi ar y chat os da chi eisiau gwybod faint o amser rydw i'n treulio ar y ffôn. Da chi eisiau gwybod stori am hwnna? Roeddwn i yn y bath neithiwr. I was in the bath last night. Mae gen i gefn tost. I have a bad back. Roeddwn i'n ymestyn fy nghorff i siapiau anarferol. I was stretching my body into unconventional shapes. Llwyddais i i hedbytio'r tap. I succeeded in headbutting the water tap. Rydw i nawr yn troi at lyfr dydw i ddim wedi darllen eto. Dyma ffydd i'n dydd llaw lyfr A dwi'n mynd i ddarllen y cefn. Hoffech chi weld yr argraff, y testyn, y broliant ni'n galw hwn. Dydw i ddim yn mynd i... Oh. Okay. Um, lawr chydig bach, na ni. No, na bach mwy. O oh, no, dwi hwn yn mynd i weithio. Crynodeb, John Calvin ei hun. O argraffiad cyntaf ei institutio 1536 yw'r gwaith bychan hwn a gyhoeddwyd yn gyntaf yn Ffraneg yn 1537. O dan y teitl 'Instructions et confessions de foi dans un us de l'Eglise de Genève', ei amcan wrth gyhoeddi'r gwaith oedd egluro hanfodion Cristnogaeth mewn modd syml a chlir ar gyfer pobl gyffredin Genefa, er mwyn eu hadeiladu yn yr Efengyl. Y mae'n grynodeb hwylus o brif syniadau'r diwygiwr ifanc, a hefyd yn gyflwyniad ardderchog o hanfodion y ffydd ddiwygiedig. Ynddo, mynegir calon y ffydd Gristnogol yn ei holl symlder gogoneddus. Dyma addasiad cyntaf i'r Gymraeg o'r gwaith pwysig hwn. Bydd yn gymorth i ddeall diwinyddiaeth Calvin yn well, yn ogystal â bod yn faes trafod sylfaenu'r ffydd Gristnogol mewn dosbarthiadau eglwysig. Euros Wyn Jones, gweinidog yr Efengyl yn Henllan amgoed Llangefni a Phorthaethwy. Ers 1992 mae'n athro yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg Aberystwyth. Fel ydych chi'n gweld, mae'n mae wedi bod yn eistedd ar y silff da fi

three quarters an hour ago, let him without sin cast the first stone. Dwi'n mynd i ddarllen hwnna heno. Ond, yn anffodus, mae gen i lyfr arall i ddarllen heno. Dwi'n mynd i estyn hwnna i chi nawr. Cyn i fi estyn hwnna i chi nawr, dwi eisiau dan, dangos hwn i chi. Ar yr album Forgotten But Not Gone, mae yna gan o'r enw oh, oh, Brangwyn Frankly. Mae'n sôn am Ffrainc Brangwyn o Abertawe. Arlunydd sydd a'i luniau yn Bruges. A mae e'n nodweddiadol wel, i waith enwoca, efallai, nid mod i'n gwybod, yw deuddeg gorsaf y groes. Yn yr un gan, mae yna fyfyrdodau o'r llyfr hwn. Efallai. Arthursi Pink, A Biblical Response to Easy Beliefism. Na i chwarae'r gan i chi rhywbryd, os ddeifa lan, ar hap. Dyma'r llyfr sydd eisiau fi ddarllen heno. A dyma be dwi'n mynd i ddarllen nawr. Gadewch ni glywed beth sy'n cael ei ddweud ar y cefn. Like and Duncan's editorial work has given this valuable book a new lease of life. Banner of Truth. This book is highly commended. monthly record. Gadewch ni edrych ar y llyfr. Hmm, Lly'n cael yna, yna. Oh dear, right. Money. True prayer comes from the heart, so why need a method?

Pen i fyny, Hill. Hold on.

Mae eisiau ni ddarllen. We need to read. Mae eisiau i ni ddarllen. Salm 25. 25th Psalm. We need to read it to get the gist. Well, to get the essence, to get the whole thing. We need to read it.

Yn y llyfr hwn hefyd, mae yna y gweddiau. Mae'r dudalen gynnwys yn dangos Mae'n really funny. Ond mae yna penawdau gwych i'r penodau. There are good headlines, names for the chapters. Mae yna weddiau gwahanol i bob achlysur. There are different prayers for every situation. Ond i ddweud y gwir wrthych chi, cyn y gwyliau yma, cyn ychydig ddyddiau nhw, o'n i'n gweld y llyfr yma, o'n i wedi dechrau darllen e, o'n i wedi rhoi e lawr. Ond dyma'r gwir, reit, mae'r llyfr yma wedi dod yn fyw i fi. ers deuddydd. Yn ymwedig y penawdau, mae pob penod rili. Really. A oedd hwn yn dda bore yma. Sef rhywbeth am weddi'r arglwydd. Lle oedd e'n defnyddio geiriau gwahanol. am weddi'r arglwydd. Dwi'n drio ffeindio fe nawr. Nes i ffeindio fe.

Gobeithio bod hwnna'n mynd i dorri chi, tynnu chi mas. Ok, chi'n gallu gweld yna? Hold on, ni'n gwneud rhywbeth.

and may seek things that are above. Wel, dwi'n meddwl, bydd gynnon ni rhywbeth arall i ddarllen ar y pla. Mae'n mynd yn y bocs. Y bocs yna. That box yma. Na ni. Hyfryd iawn. Um, faint o gloch di? Gynno ni chwarter awr. Dyma lyfr da. Dwi wastad yn dod nôl at hwn. Ond yn anghofio'n aml iawn. Dyma pam dwi'n neud y rhaglen yma. Dwi'n trio dweud wrth fy hunan, Hugh, beth ti'n neud? Yn esgeuluso llyfrau sydd yn gallu dy helpu di. A te, mae hwn wedi sgwennu o safbwynt Christian yn edrych ar rhain. crefyddau'r byd. Ond ges i'r llyfr yma. Wrth gwrs, dwi e ddim yn yna. Mae e wedi mynd. Ydy fan hyn? Ydy, mae e fan hyn. Ydy e? Ydy, mae e fan hyn. Da iawn. Llyfr yma. sydd wedi ysgrifennu gan. Na i ddarllen hwn i chi. A newn ni gobeithio fewn y saith diwrnod nesaf ystyried y ddau safbwynt, y ddwy safbwynt. Safbwynt hwn, safbwynt hon. Safbwynt ddiddorol, safbwynt diddorol, aros Mae fi gael y llyfr Idles, llwy ti. Ydy e da fi? Ydy mae e. Gwych. Geiriadur Eirles. Sbia'r llyfr yma. Ffantastig. Safbwynt. Na ffodus, dwi wedi gludo'r clawr uh, Benny Weired. Safbwynt. We're looking for the um,

Let's have a look. Right. Dyma nhw. Sang. Troediad, sathriad, tred. Dan ei sang yn llawn i'r ymylon. Sang difang, di-drefn, o'n i'n gwybod ni. So, looking for safbwynt.

Savannah. Blue Savannah Songs. Safbwynt, enw gwrywaidd, y safbwynt diddorol. Barn, tyb, ffordd o edrych ar beth. Standpoint, standpoint.

Rydych chi'n gwrando ar bechadur. Yn mwydro o ddydd i ddydd. A chwarae rock and roll. Yn dynwared, dynwaredwyr. yn esgeuluso pethau eraill, yn dyfeisio steiliau gwallt newydd, dyddiol, ac yn arddangos ei glwyfau.